Mähriban türkmen raýatlary, biz kime gerekli we bize kim gerek? Bizler kime gerekli we bizlere kim gerek? Çykyş edýän aktiwistler, sizler bizi çykan wagtymyz, göreş edýän wagtymyz goldamaýaňyz. Çykyş etmeýänleri sizler nähili goldarsyňyz? Süri aksaksyz bolmaz diýýärler. Her bir süriň içinde keli-de bolar, köri-de, gyşygy-da, çaýşygy-da, egrisi-de, dogrusy-da, her hilisi bolup biler. Ýagny bu biziň içimizde-de bar. Gynansak-da buny düzetmek üçin biz çalyşýas. Belki Allajan ugruna bolsun. Opa, opa, oppozisionerlere, ýagny men şu sözi aýdyp bilemok. Söz sözlemäne-de, elbetde, mähriban doganlar, ukyp gerek. Indi bu oppozisionerlere bilimli adam gerekmi ýa-da bilimsiz adam gerek olara? Haýsysy bähbitli bolar syýasy oýunlarynyň içinde? Bu oppozisionerler, liderleri kim bähbitli bolup biler? Bu syýasy oýunlaryň, syýasy meseleleriň içinde bilimli adam gerekmi ýa bilimsiz adam gerekmi? Indi käbirlerimiz aýdýar, ýagny maňa aýdýarlar, Bilimsiz adam bolsa öz haýryna arkaýyn ulanyp bolar diýýär. Sebäbi her bir adam ulanyp bolýar, sebäbi türkmen raýatlary gyzyldan gymmatly, her bir sözi altyn dürdäne dökülýär. Sebäbi seniň sözüň geçýär Türkmenistanyň içinde. Her kim eder özüne eder kişi kişä näme eder diýen ýalak bularam öz gezeginde näme etdiler maňada ýok saňada ýok etdiler meňki bitsin seňki ýitsin etdiler galyp barýan halkynyň depesinden gaýnak suw guýdular we näme etdiler özlerini etdiler öz aýagyna palta urdular şu wagt Şu wagt gaty görme hiç bir opposionerlere liderleriň sözüne ynananoklar sebäbi hemme kişäm aýdýa belli bir nokada awtubus pellehana gelip ýetdi adamlar da bu awtubusyň içinden ylgap çykyp düşdiler şu wagt indem şu wagt pikirlenýaler näme etmeli nirden çykalga tapmaly mähriban doganjyklam Dagy daşy ýel bozar adam zady dil bozar diýýär. Dil bir öl ýere biter zat näçe sözleseňde guramaz diýýärler. Şonuň üçin aýdypdyrlar-a başa bela näden geler iki barmak dilden geler diýýär her bir söze her bir zada op özüňize düşünersiňiz diýip umyt edýän her biriňize akyl berip nakyl berip oturara ýagdaýym ýok elbetde meniň menem gaty ýadadym mähriban doganlar. we meniň bu çykyş etmekligim, söz sözlemekligimem kime bähbitli we kime zyýan? Elbetde, käbirlerine bähbitli bolar, ýöne meniň özüme, şahsy durmuşyma, beýnime, kelläme, gözüme, hemme ýerime zyýany bar, daže meniň edip bir işleýän işime-de zyýany degýär. Ýöne näme edeýin, mähriban dogrular, men dänim, çykdym. Näme üçin çykdym? Imanym üçin çykdym. Türkmeniň sözüni rezzin ýaly çekip bolýandyr. Isteseňiz gowy tarapa, isteseňiz erbet tarapa, her tarapa çekip bolýar we gelip bu taýda sögüp komentariýada ýazyp bolýar sebäbi demokratiýa diýip gezýär. Hoş sag boluň mähriban doganlarymyz görüşýänçäk diňläniňiz üçin, sylaýanyňyz üçin minnetdar.